Ndoverenga ipi? Yes. I, I struggle to pick which poem to read. Alright. anonzi jeshuens vachire babatino babatino somebody has indicated babatino

Um, baba vatino zita rake ndi tino anopoya nepagwanza achiuya kuno baba vatino vanoshanya pano nepaa Ndinoona nepagwanza kuti avabvise heti vanofambisa makumbo sekunge vari kurova bhora. Ndikupi kwandakamboona munhu anodaro? Ndekupi chaizvo? Kana kuti ndakambogadzira mota yavo? ndakanganwa hanganwa dzinenge dzegunguwo ndaona vanhu vakawandisa baba vatino vanofamba natino kupinda mumba ndinovaona nepagwanza nyaya dzavanotaura vachifamba handidzinzwe kana ndikarereka musoro handivanzwe baba vatino vanotaurira pasi chaizvo vanoita sevari kutaura nevhu pakudzura howa shamwari ndatorawo usadzimbikane Ndinongoona chirebvu chavo baba vatino chirebvu chinenge mengo. Tino anodzoka kwandiri senyuchi kuruva. Tino anoda kutonongora chibage neni pamumvuri. Ndinomuudza kuti chibage ichi ndechekumunda ndinomuudza kuti ndine munda muno mudhorobha anobva aseka mweya wechipoya nemumavende ndinobva ndasekawo masekero atino ndinoziva kuti tino haasati atsika mumunda kana akaona anenge akaona anenge ari mubhazi chete Ndinomuti kwatiri kuita uku kunonzi kutonongora. Ndinomuti ita kutonongora ndinzwe. Unonzwa tino oti kutenongera. Ndinomuti dzokorora zvakare. anozopedzisira azotiwo kutonongora zvinondifungisa makiyi anovhura chimai chawo gugu namimi vanenge vachitamba bhora gugu namimi vana vangu inini vanenge vachitamba bhora patsangadzi gugu ndimesi mimi ndironaldo Ndinovati mabhanyamulenge nokuti havatane kurwa. Amai vavo vanovati tema na ndikutemewo mazita enyenyedzi dzisingasiyane. Ini ndinotonongora chibage naTino. Ndipo panobuda mai Tino kubva mumba mavo vanobva vangobata muromo. vanoona kuti vanoona ndiina tino tichitonongora chibage ndinoita sendisina zvandaona kusaona mukadzi murefu mukobvu here gugu namimi vanombosiya zvebhora vouya kuzotonongora neni natino vanhu vana vanotonongora chibage mudhorobha vachitariswa nemukadzi murefu mukobvu anonzi mai timo gare gare gugu namimi vodzokera kubhora pamusi wakadai baba vatino vanobva vasvika ndinovaona nepagwanza ndinenge ndichitonongora chibage natino ndinovaona nepagwanza kuti havabvise heti vanofambisa makumbo kunge vari kurova bhora ndekupi kwandakamboona munhu anodaro ndakanganwa nokuti ndakaona vanhu vakawandisa inini baba avo vanonyemwerera kunge munhu wemubhuku ini ndinobva ndati tino baba vako Tino anosimuka ondombundirana nababa vake. Ndinovaona nepagwanza panosangana waya neheji. Vanobatana vakadaro sezvingwa zvine bhata pakati. Ndinofunga baba vaTino vanobuda tumisodzi. Handingatione neheti yavo inovhara meso asi ndinotunzwa tumisodzi twandisingaoni dai vachingoita kuti ndione meso nepagwanza vanopinda mumba iri kuseri kwegwanza vanenge vachikwazisana namai tino handiti gare gare tino anodzoka totonongora tose panozobuda baba vatino vanonditarisa chete meso avo handivaone pamusana peheti vanoita sevari kuona mudhuri murefurefu vanopinda mumota yavo yakakura semba vanovhara gonhi remota zvinyoro vanomutsa mota yavo pava paya bhabhai sababa tino ndinodaro kuna tino tino anosimudzira baba vake ruoko baba vanodzikisa windo mota yoenda zvinyoronyoro rimwe zuva tino anouya neshati kwandiri zvanzi oi hembe iyi nababa vangu gadzika pasi tinodaro kuna tinotenda Zvinonetsa kuti ndivhundutswe nemunhu kuti zvanzi neni maita ndinodaro. Shati yezera rangu chaiyo saizvozvi vaiziva sei? Gugu namimi vanosiya kutamba bhora vatsangadzi. Mabhanya mulenge angu anoyeva shati yemavara mavara. Baba vaTino vanodarika voenda kumota rimwe zuva. Vanoita sekunge havana chavakonzeresa. Ndinonzwa kurira kwemakii avo emota. Ndinoona mai Tino vakanditarisa. Ndinoita kunge ndisingazive kuti vakanditarisa. Ndinovasimudzira maoko angu ndovabatanidza. Maoko angu haarire asi ndinenge ndichitenda. Vanonyemwerera saka rawo rinobva pasi kusvika kudenga. Tino anonditarisa nemaziso anenge embeva. Baba vaTino vanoenda kuti vapinde mumota. Ndipo panorira chinhu chinenge pfuti kuti wayaa. gugu namimi natino namai tino neni tinoshevedzera tinosvetuka tose tichizvikanda uyu kwake uyu kwake gwanza rinobva razaruka kusvika kumugwagwa ndinoona baba vatino vari pasi pemapazi emuti mukuru wadonha vanenge vakanamirwa pamotokari nemapazi emuti vanoita semunhu ari pamushinjikwa baba vatino vanobuda ropa heti yavo inenge yasendekera ndinoona hope yavo nemusoro wavo kekutanga pane zvandinobva ndacherechedza nokukasika ko Baba vaTino zvaari Gibson Chiseko. Mukomana aimhanya sebara kusvika arova tambo tiri kuchikoro ini ndichimutevera semupurisa vamwe vari kure maticha nevamwe vachiti kuza ndini hangu mukoma baba vatino vanobuda pachena Zvinondibaya moyo kusangana naye zvakare nenzira iyi. Ndinomusimudza ndomupukuta ropa nehengechefu yangu. Ndinomusesekedza sebhasikoro kupinda mumba mangu. Amai vaTino vanoteera semunhu ari kutsvaka mombe mumashure. Vadzimai vangu voti, Tigashirei ka! Mai Tino, ndinosesekedza Gibson Chiseko sebhasikoro. Mai Gugu, unza mvura inodziya nejira. Ndinotaura sekunge neniwo ndine ronda. Thank you.